John Dramani Mahama ahyia adwadifo a na wɔte Kantamanto yi a na ano wɔn store ahodoɔ gya to mu hye no dworobɛɛ ne wɔn akasa fa kwan a wɔbɛtumi afa soɔ na adwuma no wɔn asan ayɛ bie mu. Saa ara nso na Owura John Gyinapɔ yɛ amampanin abɔnden sɛ wɔbɛyɛ so afɔhwɛ anyinam mmɔden ho nsɛm soɔ no na wakyerɛ ɛka a ɛda asoɛ no mu yɛ a yɛahwɛ ne yɛanyi amfiri hɔ a ɛnyɛ adeɛ ɛbɛboa Ghana mɛn. Oral Committee Operation Recover All Loot wɔn mpaninfoɔ akasa abɔ abanada NPP foɔ sobo sɛ ɛberɛ a wɔbɛfiri adwa soɔ no wɔfaa kwati kwan bi so maa nsaase a ɛwɔ Nkran baabi a wɔgye die sɛ na yɛ adwumakuo bi a wɔn nso hwɛ sɛ bɛyɛ a kuadwuma yɛbɛtumi de afa mfiridwuma mu ɛyɛ Agric Mechanization Centre wɔn atɔn nsaase no nyinaa wei ɛyɛ afisɛm yɛkɔ ama ahodoɔ so nsɛm mu a Amerika mampanin a ɔrekoro Joe Biden Wakasa de atwa toɔ afa nhyɛeɛ a wɔde Amerika maa no hyɛɛ ne nsa wayɛ na wɔde boa ɔman no ne wiase nyinaa. Saa ara nso na egya a atɔ akwaeɛ berɛntuo mu ahye aba fie abɛkum nnipa, asɛe agyapadeɛ pii wɔ Los Angeles no. Mpanimfoɔ hɔ ewiem nsakraeɛ nso abɔ amaneɛ sɛ ɔmanfoɔ wɔ Los Angeles no mmɔ wɔn ho so firi sɛ deɛ ɛfiri akyire reba no ɛrehu pa ara. Israel ne Palestiniafoɔ ntam asomdwoeɛ nsa nkaeɛ no, Palestiniafoɔ de nnipa bɛyɛ aduasa mmienu bi din ato dwa. Saa nnipa no ɛna ɔbɛgyaa wɔn, na Israelfoɔ nso ayi wɔn atuo ne wɔn akodeɛ afiri wɔn ano. Wei ne nsɛm pii yɛreka ho na ɛde brɛ wo anɔpa yi kaseɛbɔ yi mu. Fa no aseɛ kɛseɛ ma nnwumakuo yi a wɔtaa yɛ akyire yi. Niwak Scientific Hospital Doctor Anim Ɔda Womb and Penis Repair Ara no, Agyima Badu Enterprise de Sister Spices ne Sister Mackerel de aba. Ɛna yɛbɛkɔ ɛyɛ CK Styles ne akɔgye ntaade papa de ahyɛ. Divine Hope Herbal Center nso so wɔ hanom a wɔn nso boa ma wɔde Ɔtwea Herbal Powder no Ɔde asɔ yɛn so. Anɔpa yi, kenkanfoɔ yi atena aseɛ de nsɛm no nkyerɛmu bɛsom mo no. Me din de Ɔhene Nana Kwakye Adeɛfɛ. Me ne Wɔfa Kofi Appiah yɛda yɛn ho aba na nsɛm no nkyerɛmu no yɛde atoa mo so. Afei gye berɛ na yɛntie kaseɛbɔ no nkyerɛmu. Na ɔtwe twaa mu no na egya tɔɔ kantamanto dwa mu wɔ Nkra kuropɔn mu yɛ agyapadeɛ mpempem a ɛsɛeɛ no nyɛ asɛm ketewa koraa. Adwadifoɔ wɔ hɔ no bɔ sodwetire Sɛ deɛ wɔn abrɛ nyɛ nyinaa ɛna ne nyinaa ɛhyee prɛko pɛ saa berɛ no, yɛ a saa berɛ yi wɔn ara na akoto nnua na wɔn gyina mpatadan sɛbɛyɛ wɔbɛtumi atoa wɔn adwadie soɔ na wɔn anya kakra nso a wɔbɛtumi nso de ahwɛ wɔn abusua. Na ɛnora Ɔmanpanin John Dramani Mahama wɔne adwadifoɔ yɛ a wɔn gya wɔn dwa hyeeɛ wɔ Kantamantoɔ no ahyia. Mmaa ne mmarima ɛwɔ mu nyinaa no wɔne wɔn mpaninfoɔ ahyia adwendwene kwane a wɔgyedie sɛ wɔbɛtumi afa soɔ na wɔn aboa sɛbɛyɛ a Deɛ ɛtoo wɔn no, wɔbɛtumi nso ahwɛ na wɔaboa ma wɔn asa agyina wɔn nan so bio mu. Na mampanin kasaeɛ mu no, ɛna ɔde too dwa sɛ, Aban di ho yaw yie pa ara sɛ asɛm a seesei ɛto wɔn, na animuanimu yi ara no, aban yɛ nhyɛeɛ a wɔbɛtumi apɛ mmoa kakra de ama wɔn na wɔasan ahyɛ wɔn adwuma ase. Na mmom, wei no deɛ, deɛ wɔde sɔ ano animuanimu yi ara, nhyɛeɛ pa a aban bɛyɛ sɛbɛyɛ a wɔbɛtumi asi dwa no foforɔ koraa na atumi aboa sɛbɛyɛ a Edwa a yebesie no daakye biara no, yɛnte deɛ ɛsiiɛ yi bie mu. Sɛ egya atɔ mu, na ebia fire service hɔ koraa bɛba no, na ayɛ den ama wɔn sɛ wɔbɛtumi awura mu no. Wei yɛ adeɛ a wɔgye die sɛ wɔsɔ wɔn hwɛ ho asɛm na wɔka. Manpanin yi kyerɛɛ mu sɛ CCTV camera koraa na ɛwɔ sɛ wɔde bɔ dwa no mu a, wɔde bɛbɔ dwa no mu sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa ama eh, ɔmanfoɔ a ɛte dwa no mu nso no, wɔn nso atumi adi yie. Yɛfiri no so a na yɛde yɛn ani kyerɛ mu wɔ ɔman Ghana mmarahyɛbdwafie mu na appointment committee asetena no mu ɛyɛ nnipa mmiɛnsa a mampanin yɛwura John Dramani Mahama abɔ wɔn din sɛ wɔn nhyɛ aseɛ no dwuma sɛ n'aban mu asoafoɔ. Yɛwura ɛyɛ Sam Gya Abu Gyinapoɔ yɛ ɔno ɛna ɛbɛhwɛ soafoɔ a ɔbɛhwɛ nyinam ahoɔden ho nsɛm soɔ, yɛwura Kissel Atoforse bɛyɛ sikasɛm soɔ ɛna Dominic Ayine nso ɛba abɛyɛ atɛntenenee panii paa na ɛnora no totoɔ no kɔɔ so ɛma yɛwura ɛyɛ Gyinapɔ ɛtenaa ase. N'anom wɔ no de ɔde too dwa sɛ afe mpem mmienu ne dunson bere a National Democratic Congress, NDC, amanyɔkuo no wɔrefiri adwa so adane amammuo tumi de ama NPP ne manpanin dada Yeru Akufo-Addo no na ɔkɔ anyinam ahoɔden asoɛeɛ a ɛkaa Ghana ne ɛdeɛ no na ɛsom ɛyɛ Amerika dɔla no ɔpepe pe mmienu ne akyirepɔ mpem aha baako Two point one billion dollars na na ɛda hɔ, nanso nnɛ yi yɛ a yɛka sɛ wɔsan bɛsɔ aba mu wɔ tumi mu no, wɔahu sɛ manpanin dada Yewura Akufo-Addo ne n'amammuo no, wɔde ɛka no akɔ akɔduru ɛyɛ three point one billion a kyerɛ sɛ adeɛ no ka kɛseɛ pa ara na wɔde abɛwie Ghanafoɔ apampam. Ne nyinaa no akɔyɛ nsɛnkaeɛ ne nneɛma ahodoɔ bi a ɛdi mu akotene wɔ aban dada no nso asoɛeɛ.

written about forty five billion cedis and so that paid part of the interest on the principal of nine point four billion. Yɛfiri hɔ a na yɛrekɔ Operation Recover Loot, yɛretwa nti afei no Ural. Wei yɛ kɔmitii anaa abadwakuo bi a ɔmampanin John Dramani Mahama de asi hɔ sɛ obiara a ɔde ne nsa bɔɔ Ghana man sika mu na wɔde ahyɛ no bɔtɔ mu anaa wɔde ɔman sika de hyɛ ne nsa, wɔantumi amfa anyɛ adwuma pa a ɛbɛboa Ghana man no, ɛwɔ sɛ abɛn yi aba no wɔtu ho anamɔn na wɔtumi gye saa sika yi nyinaa so de boa ɔman yi. Na ekuo yi asase a Nkran kuropɔn mu no, wɔhwɛ aban nsase a wɔanya no nteɛ sɛ nnipa bi afa nkuntunu aseɛ aban dada a ɛkoro yi, wɔatɔn bi de ama wɔn ho ne wɔn mfɛfoɔ. N'anom no na Onuamfoɔ Samuel Okudzeto Ablakwa, Deɛ ɔyɛ North Tongu mmarahyɛbadwani yi a ɔka Ural Committee yi ho no, wabɔ NPP aban no soboɔ sɛ, sɛ wokɔ Nkran Cantonment a, Agriculture Mechanisation Centre, ɛyɛ beaeɛ bi a asoeɛ hwɛ kuadwuma ne aduanesɛm soɔ no na wɔde asi hɔ, ɛhɔ na mfididwu, mfidie a ɛbɛboa ma kuadwuma, yɛmfa sekan ne asɔ nyɛ nko ara no, ɛhɔ na na wɔn nneɛma nyinaa wɔ. Na saa asoeɛ no, Aban no mu mpanimfoɔ faa kwan bi so maa soeɛ no adwumayɛfoɔ kakra a na wɔte asase no soɔ no, wɔtuu wɔn nyinaa firii hɔ sɛ asase no wɔbɛtɔn de ama wɔn nkurɔfoɔ. Na ɛno na wɔkyerɛ sɛ seesei, berɛ a wɔkɔeɛ no, wɔakɔhu sɛ baabi a wɔatɔn asase no, asogyafoɔ koraa gyina hɔ a wɔgu so reyɛ adwuma. Ɛno nso nti, wɔn nso rehwɛ kwan a wɔbɛfa soɔ na wɔagye saa nsase no nyinaa de ama aban. Ɛnyɛ hɔ nko na wɔkɔeɛ, wɔkɔɔ Nkran, Duwar Centre, Labadi Beach Hotel Ɛna afei Beach Front kɔhwɛe Bulgarian Embassy, wɔn agyapadeɛ hɔ nyinaa no, yɛ a wɔde nsɛm no ato dwa sɛ adeɛ bi a ɛyɛ aban agyapadeɛ biara no, ɛwɔ sɛ wɔsan kɔgye bɛto aban koko mu. That is why we take the view that moving forward as a country, we must have legislation.

Mekyerɛ mu wɔ afe a atwaa mu aba a ɛkɔtoe no mu, na yɛnim sɛ yɛwura Dɔkta Marty Opoku Prempeh Apo na na ɔyɛ tuapaamni ma mampanin abadiakyire dada yɛwura eh, ma, eh, yɛwura drama, eh, yɛwura Bawumia wɔ abatoɔ no mu. Na ɛno mu na amanfoɔ hyɛ aseɛ kekaa sɛ yɛwura Napo hɛ n'ano asɛm ne ne kasa a ɛnyɛ dɛ koraa na binom hunu sɛ n'ano wɔ borɔ. Yɛn no koraa ka ho bi na ɛnam so maa NPP amanyɔkuo no wɔnom di ntwo wɔ abatoɔ no mu. Na abatoɔ yi akyiri no, na Yɛwura no apon so ne nsɛntwerɛfoɔ adi nkɔmmɔ kakra, na ɔne ɛyɛ Umaru Sanda Amadu di nkɔmmɔ, na nkɔmmɔbɔ no mu no, ɛna nsɛntwerɛni bisa no sɛ, Yɛwura w'adaworo mu a wohwɛ Asante mantam ne Asantefoɔ aboa mmɔtoyɛ a ɛkame yɛ sɛ wɔn anto amfa mma NPP amanyɔkuo no koraa, na ɛhɔ no Napo kuku huruui kakra ma ɔyɛ sɛ mma no nkɔɔ koraa, ɛsiane sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛka saa asɛm no, wanhwɛ yie a, Na deɛ ɛbɛpue afiri n'ano de aba akyerɛ nsɛnkyerɛnni no, woanhwɛ a na anyɛ ne dɛ. Asɛm yi nam so ama ɔmanfoɔ ahyɛ aseɛ reto ma ne yera no apo sɛ ɔno ka ho bi pa ara. Ɛna ɛnam so ma NPP amanyɔkuo no di ntwo fa n'ano kasa ne nsɛm a ɛfiri n'anom ba. Yɛntie sɛdeɛ nkɔmmɔbɔ no si kɔɔ soɔ. Party has lost. I hope you never ask that question again because it might provoke somebody to insult you. The whole country.

Kasewa yi, wotie wɔ Kesben 93.3 FM Kumasi na afei Kesben 92.9 ɛwɔ Nkran, ɛna afei Kesben Television ɛwɔ Multi TV so, DSTV Channel 364, Go TV Channel 121, ɛne Facebook so nyinaa baabi a wɔ biara no, wobɛtumi atie yɛn na wahwɛ yɛn so. Yɛmfa aseda piesie ma nnwumakuo a wɔn asɔ yɛn asene yi. Newark Scientific Hospital dɔktani mu ɔnono no The Womb and Penis Repairer, yadeɛ a ɛkɔ ɔsoɔ bu biara no bɔ mmɔden afoɔ ne kyerɛ mu papa yi asoeɛ. Da biara yɛka, mfa wo yadeɛ no ntena fie ma no nkɔ ɔsoɔ. Bɛbɛduru baabi a na wontumi nkeka wo ho. Dɔkta se menka nkyerɛ sɛ ɔbaa mfidie nwanwa so a ɔde di dwuma wɔ n'asoeɛ no. Ɔbɛhwɛ ahwɛ yadeɛ biara ntini so na ɔde aduro atumi aka wo. Wo deɛ ɛyɛ asikyireyare, diabetes, na ɛha woɔ? Anaa ɛyɛ stroke na aka wo ato dan mu? Ɛyɛ pressure anaa ulcer? Obi deɛ ɛyɛ typhoid na ɛha no a? Ɛyɛ Nuwart Scientific Hospital awoɔ ho nsɛm, awarefoɔ, obuɔ no mu a na ɛyɛ pampan bɔne na ɛfiri anum ba, yɛfrɛ no sɛ halitosis no, anaa wokɔdaa wo dwonsɔ ntɛntɛm, wo dwonsɔ bebree ansa na adeɛ akye, wo prostate no yadeɛ aba mu a, ɛyɛ Nuwart Scientific Hospital. Hepatitis B, wo nan ase hyehye wo a, bra Dɔkta Anim aso yɛ. Dɔkta yi yɛ adwuma wɔ Kumasi, a atɔ nsu Monarco Junction, ɔne Adanse Rural Bank di animhwɛ. Nkranso, ɔwɔ mile seven, Achimota mile seven, ɔbɛn Janet Corner dan no. Ɔyɛ adwuma firi Dwoada kɔsi da Memenda, wobɛfrɛ no ɛwɔ zero two four four zero eight seven six eight seven zero two four four zero eight seven six eight seven agyeman badu enterprise ɛde sister mackerel bae ɛnam no ɛdɛ utugu aduane so ɛkama paa na ɔde sister spices ɛnso de aba Ɛyɛ aduhwa yi a wode bɛgu w'aduane mu wɔ forɔeɛ mu ama ne dɛ no akɔ na afei ne hwa no nso akɔ soro yie pa ara. Yɛwɔ ɛyɛ chicken flavour wɔ hɔ, ne hwa no te sɛ akokɔnam, yɛwɔ goat flavour, ne hwa no te sɛ ɛyɛ apɔnkye, ɛnna yɛwɔ beef flavour, ɛno nso ne hwa te sɛ nantwinam pɛpɛɛpɛ. Enti stew biara a woyɛ biara, forɔeɛ biara no, ti bi gu mu na ɛbɛma wo nso w'animnyam wɔ aduanenoa mu atumi akɔ nkan yie pa ara. Mepaatwo edwa bi a ɛbɛn wo biara no, bɔ wura mu ka kyerɛ wɔn sɛ worepɛ Sister Spices no bi na wo nsa bɛka. Kumasi a, Bantama Dwom, Suame Dwom, Ketia, Dubai, PZ, Adum, ne baabi a bɛwura biara no, wokɔ a wo nsa bɛka bi. Nkranfoɔ nso, Ɔkan, Hyisiambi, Makwala, baabi a bɛwura biara no, bɔ din sɛ wopɛ Sister Spices no bi na wo nso wo nsa bɛka. Gyinabɛn no afra Agyima bɛdu. Dodoɔ bi a wopɛ biara no, ɔno ankasa bɛtu kaa de abɛsom wo. Number no yɛ 0243 53 5025, 0243 53 5025. two five na ɔbɛgye wo so. Divine Hope Herbal Center, wɔde ɔtwea herbal powder no de aba. Ɔtwea herbal powder no nso yɛ adwuma wɔ nipadua no mu yie paa. Obi wɔ nom a na kooko na ɛha wo a, kɔ ɔso abu, anaasɛ pressure, ɔbaa, barima, wo sisi yɛ ɔya, anaasɛ wonni atenka wɔ mpa mu, ɔbaa, wo nsa bu wo nsisi soɔ, ɛbaa na yaw wo mu a, Ɛyɛ ɔtwea herbal powder no bi na wo nsa wɔ sɛ ɛka. Mepakyɛw, wo dea ne sɛ wobɛnoa nsuo kakra, na ahuru kakra na woate ɔtwea no baako agu mu na woanom a, ɛfra wie a, ma no nnwo na woanom. Ɛwura nipadua no mu a, ɛyɛ adwuma de ama wo. Drugstore ne herbal shop bi a ɛbɛn wo no wura mu a, bɔ din sɛ wopɛ ɔtwea. O, pɛ dodoɔ tɔ atɔn deɛ a, Kumasi ha, Fred Mens wɔ ha. Afei, Sunyani Cup Herbal, Nkran wokɔ Ɔkanhye nso a, Nana Boakye Herbal wɔ hɔ. Afei, Sunyanifoɔ anaasɛ Takoradefoɔ bɛkɔ AA Mensah, Na Tamalefoɔ nso akɔ ɛyɛ PK Gambila na moakɔ akɔgye mo deɛ. Hɔ bɛfrɛ ɛyɛ ɔtwea mpanifoɔ ɛwɔ zero five five one two two eight two eight one zero five five one two two eight two eight one Yɛregyina so na yɛdan yɛn ho aba yɛde amono ne nsɛm so ɛbɛtoa mo so. afei yɛbɔ hwii nkɔ nkurɔfoɔ amanso ne ntie amanwodoɔ so nsɛm kakra a yɛn nsa aka no anɔpa yi yɛhyɛ aseɛ deɛ firi amerika man mu onyame yɛ adom a naɔtwe ɛdi anim adwua da a ɛbɛ yi a ɛna amerika mampanin donald trump yɛato aba ama no ɔda so a te pata mu a wɔretwɛn sɛ yɛde amɛmoɔ tumi bɛhyɛ ne nsa amerikafoɔ to aba afra sɛ november ɛyɛ bosome du baako no ne da a ɛtɔ so nan mu Ɛno mu na manpanin dadaa Donald Trump, ɔsan di nkunim bio a, ɔresan bɛtra Amerika akonya kɛseɛ so mfie nnan. Na ɛte sɛ Ghana ha deɛ a, yɛto aba no wie a, ɛɛ ne bosome pɛpɛɛpɛ ne yɛde manpanin atra akonya soɔ no. Amerikafoɔ deɛ, deɛ ɛdi bosome mmienu ne akyire ansa na yɛde akonya no ama wɔn. Na sɛi, sɛ wɔkɔ Amerika ahenkuro Washington DC mu a, wɔahyɛ aseɛ reyere bammɔ mu pampee sɛ ɛbɛyɛ a, dwuma a wɔbɛdie de Donald Trump atra Amerika akonya kɛseɛ soɔ no, Bɔne biara nsie. Mpanin nsi ahunu bi pɛn nhunu mpire no. Sɛ tiefoɔ ne ɔmanfoɔ bɛkae a, ɛberɛ a Donald Trump ɔrebɔ ntoa sɛ ɔsan bɛyɛ mampanin biemu no, sɛ Onyame anni ne ho afoofi a, ka abatoɔ no koraa anto no. Ɛfiri sɛ ɔkɔɔ Pennsylvania na ɔrebɔ ntoa no, aberanteɛ bi kɔgyinaa aborosan bi so maa wɔtoo no so tuo a ɛtuo aboba no kaa n'aso na ɛmaa mogya bɔ petee n'animu. Yaa sɛ tuo no kaa ne ti kwankorɔ a, ka bi a ɔnkaa ateasefoɔ ho. Ɛno akyiri no, Donald Trump kɔɔ ɔno ara ne kurom, ne golf park yɛ a ɔne ne ne mmɔmɔnfoɔ na wɔregye wɔn ani, wɔrebɔ golf, ɛduruu weekend dɛ Mmemeda Kwasiada a, na ɔkɔtete n'apom wɔ hɔ. Ɛhɔ nso, aberanteɛ bi kɔtɛɛ eh, kwaeɛ bi mu wɔ nkyɛn hɔ baabi a ɔpom a ɛtuo wɔ no soɔ, nanso abanbɔfoɔ a na wɔhwɛ no soɔ no, wɔn na ɛtumi bɔɔ ban a ɛtuo no, aberanteɛ ntumi antoɔ no, wɔtoo aberanteɛ no tuo. Saa ara nso na obi nso koraa de tuo hyɛ kaa mu so a ɔkɔ baabi a Donald Trump teɛ na wakɔpɛ no ko no nti, nnipa bi bɔɔ mmɔden sɛ anka wɔbɛyi ne nkwa afiri asase yi soɔ bɛyɛ mprɛnsa. Ɛberɛ a na ɔbɔ ntoa no nti, Amerika man mu abanbɔfoɔ nim sɛ da a yɛde Donald Trump bɛtena akonnwa soɔ no, ebia na saa nnipa bɔnefoɔ yi afei deɛ wɔbɛyere wɔn mpewam pa ara na wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛtumi aba na wɔabɛdi no bɔne. Ɛno nso nti, nhyehyɛeɛ a wɔayɛ no dɔɔso. Emu bi ne sɛ, wɔn a wɔpɛ sɛ ɛbaa dwumadie yi aseɛ na wɔma dwumadie no nkɔsoɔ no, nnipa mpem ahanu aduonum, 250,000, na ɛreba. Wɔtɔn tickets anaasɛ wɔde tickets yi ma nnipa a wɔreba yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛtumi aba eh, National Mall yi a ɛwɔ Capitol Hill, baabi a Amerika mmarahyɛbadwa no wɔ, na wɔabɛhwɛ ma dwumadie nso akɔsoɔ. Na sogyafoɔ ne apolisifoɔ aka ntranwam nnipa mpem aduonu num, 25,000 military and police personnel, na wɔbɛkɔ ahwɛ dwumadie soɔ, na emu dodoɔ no ara bɛhyɛ fie ataadeɛ, yɛ wɔbɛfra dɔm no mu, na wɔahwɛ sɛdeɛ wɔbɛbɔ ban. Afei wɔn nso bɛgye eh, fence, wɔde fence bɛtwa baabi a dwumadie no kɔ soɔ no bɛyɛ kwansin aduasa, 30 miles square, yɛ ɛhɔ no nyinaa no wɔde mfidie bɛhyehyɛ hɔ, yɛ a obi a woba dwumadie no aseɛ biara no, sɛ sekammoa koraa biribi a ɛhyɛ wo ho a wobɛtumi de adi bɔne biara no, mfidie yɛ a wɔbɛtumi ahunu na ayi wo aba ama ahu sɛ adwemmɔne bi aba wo tirim. Afei, wɔde drones nso bɛfa wiem a drone no nso bɛtwa mfoni ne videos de ama wɔn sɛ ɛbɛyɛ a obi a nso baabi a wofiri ba biara no, ɛbɛtumi ahunu kwan koro a wɔfa so aba na biribi nso wɔ ho na wode ba a, wɔatumi ahunu no ntɛm. Wɔn kyerɛ sɛ nhyɛeɛ a wɔreyɛ yi, wɔn gyedie sɛ ɛbɛboa ama obi a ɛwɔ Amerika man mu biara no Wotu fie na sɛ wohwɛ dwumadie no a, wobɛhu sɛ biribiara bɛkɔ so asomdwoeɛ mu a deɛ ɛsiiɛ no ntumi nsi biom. Ɔpanin pa ara yi a ɔhwɛ New York, Washington DC kuropɔn no soɔ, wɔne wɔ, n'ahokafoɔ, nnora a wɔne nsɛntwerɛfoɔ hyiaeɛ no, nsɛm a wɔde ato dwa kyerɛ sɛ seesei nnwumakuo akɛseɛ a ɛwɔ Amerika man mu no, wɔaboa Amerika man no sika ama ɛka biara a wɔyɛ dwumadie yi ho no sɛdeɛ na wɔtwe twam yɛde too dwa sɛ nnwumakuo no pii wɔde sika akɔ akɔboa Elon Musk adwumakuo wɔde bi akɔ Boeing adwumakuo de bi akɔ ɛna afei nnwumakuo a Google mu nyinaa de bi akɔ wei aboa ama Amerika man no kyerɛ sɛ wɔanya sika a wɔde bɛyɛ adwuma yi na wɔn gye die sɛ bambɔ no biribiara bɛtumi atɔ yie yɛ abasabasayɛ biara nso nsi dwumadie yi nso aseɛ. Yɛfiri hɔ a, na yɛda so ara wɔ Amerika man mu hɔ a, na mmom Los Angeles na yɛrekorɔ. Sɛdeɛ yɛbɔɔ atiefo amanneɛ firi nnawɔtwe twaa mu sɛ egya atɔ ɔman no kwaeɛ mu a ɛnyɛ agorɔ no, mpanimfoɔ a wɔwɔ hɔ no kyerɛ sɛ seesei agyapadeɛ a ahye asɛeɛ na afei nnipa a ahwere wɔn nkwa no nyɛ agorɔ, na seesei wɔatumi ara kakrakakra, eka bɛyɛ mpem aduonu mmiɛnsa deɛ, wɔatumi abɔ ho ban a egya no ntumi nhye nnuru hɔ. Na amrado yi a ɔhwɛ Los Angeles kuropɔn no soɔ, Owura Karim Bass, nnora ɔne nsɛntwerɛfoɔ ahyia, na n'asɛm a ɔde ato dwa ne sɛ, seesei no, nnipa no bi wɔ hɔnom a, wohu sɛ Ghana ha koraa bi taa si sɛ wohu sɛ atoyerɛnkyɛm bi ato obi no, na amanfoɔ rewia nkurɔfoɔ store mu nneɛma a ɛnyɛ adeɛ. Ɛyɛ adeɛ a ɛno ɛrekɔ so wɔ hɔ paa, yɛ ɛno nti, wɔbɛhwɛ na wɔasi ano kwan. Sɛ ɛno da nkyɛn nso a, seesei no, wɔkyerɛ sɛ Mframa bi a asan ama ne ho so a nso rebɔ di akyire reba no, mframa no bɛtumi aba abɛka ɔman no akyi ama ɔsɛeɛ yi a ato wɔn nyinaa akyire no ahwɛ yie a na mframa yi asan abɔ gya no akɔgu baabi foforɔ a ɛhɔ nso ɛbɛtumi adi ɔman no nya. Nnipa aduonu nnan na wɔanya adanseɛ sɛ wɔahwere wɔn kɔn mu, afoforɔ bɛyɛ aduonu mmiɛnsa Wɔn nso ayera mu bɛpem saa bere yi a mpanimfoɔ huu wɔn kyerɛ akwan. Na nnora mpanimfoɔ da Los Angeles kuropɔn no ano kyerɛ sɛ wɔakye nnipa nnan yi a wɔn deɛ sɛbe nkurɔfoɔ ato atoyerɛnkyɛm ato wɔn a nnipa no redwane regye wɔn kra nkwa no. Wɔn ba baabi na wɔhunu sɛ ebia nnipa no redwane a na wɔn afie nneɛma biribi a ɛwɔ biara no na wɔn rewia. Wɔrefom saa nneɛma no nyɛ agorɔ. Nti nnipa nkron yi a wɔakye wɔn no wɔde wɔn bɛfa mmara kwan so. Na ɔpanin a ɔda Dum Gya Adwumakuo ano wɔ Los Angeles hɔ, ɔno nso akasa de video akyerɛ sɛ bere a wɔn dum gyae nyinaa no, wɔn wɔ cameras a ɛretwa deɛ ɛkɔ so wɔ wɔn nyinaa nti, obi a wɔsi ɛkyere wɔ sɛ odi bɔne biara no, wo nso wowɔ asɛm. California nso, mpanyinfoɔ wɔ hɔ nso kyerɛ sɛ wɔn ayɛ mmara ketee, yɛ ase sɛ wɔn nso a deɛ ato wɔn man no na wɔn hwɛ kwan a wɔbɛtumi afa so afiri mu no, wɔbɛyɛ w'adwene sɛ wode wo ho bɛfa mu na wɔawia nkorɔfoɔ nneɛma no, yɛkyɛ wo kɔgyina kɔɔto, wɔbɛtumi adi w'asɛm

Nnipa yɛ nyinaa etumi nso yɛ deɛ nnipa koraa ntumi nyɛ nka ho. Ɛno nti ɔde nhyehyɛɛ bi ato hɔ yɛ a wato din sɛ AI Opportunities Action Plan yɛ a ɔkyerɛ sɛ firi saa bere ɛkorɔ no England nsiaban no de England sika pound ɔpepepem edunan, fourteen billion pound sterlings, na ɛbɛwura saa adwuma yi mu. Na wɔde wura mu a, ɛbɛma nnipa bɛyɛ mpem du mmiɛnsa, ahanu aduonum, thirteen thousand two hundred and fifty people na ɛbɛnya adwuma ayɛ wɔ ɔman no mu, na wɔn nso nya adwuma yɛ no, na ɛbɛtumi aboa ma ɔman no nso atumi akɔ n'anim. Na mmom, adeɛ baako a wɔkae ne sɛ, English man tu saa anammɔn yi no, na wɔhwɛ kwan pa nso a wɔbɛfa soɔ ma ɔman no nkɔbɔ bosea bebree, ɛfiri sɛ English aban no, sɛ wɔbɔ bosea bebree na ɛka mene wɔn nso a, ɛka no ho nsiho ne ade no, ɛbɛko atia ɔman no, ya ɛmma ɔman no ntumi ntu mpɔn sɛdeɛ wɔpɛ no. Yɛfiri hɔ a na yɛrekɔ Israel ne Palestiniafoɔ ntam nsɛnkaeɛ no. Amerika ban atu ho anammɔn bebree, na mmom aman mmienu a ɛsi wɔn ani soɔ anaa ɛsi wɔn nan asoɔ sɛ Israel ne Hamasfoɔ bɛnom asomdwoeɛ aboam yɛ Qatar na afei Egypt aban. Na mpanimfoɔ yi ahyia mpɛn pii adwendwene kwan a wɔbɛtumi afa soɔ na wɔaka wɔn ntam nsɛnkaeɛ ma asomdwoeɛ aba. France na afei Amerika man no di mu akotere paa. Nnansa yi, France man soafo panyin na afei Amerika man no soafo a ɔyɛ amannɔne nsɛm soa Antony Blinken no hyiae dwendwenee kwan a Israel ne Palestiniafo ntam nsɛnkae asomdwoe betumi aba mu na nnora a wɔde ato dwa sɛ wɔayɛ apam bi de ato hɔ yi a wɔakyɛ mu ahodoɔ mmiɛnsa Na sɛ tumi di mu a, ɛbɛboa ama afei deɛ asomdwoeɛ aba ama Israel man no adehyeɛ a akɔdi Palestiniafoɔ ntam no, wɔahwɛ na wɔagye wɔn nyinaa aba fie. Apam mu nhyehyɛeɛ ne sɛ, animanim yea ne fã a ɛdi kan no, Palestiniafoɔ nnipa, anaa Israel man adehyeɛ a Palestiniafoɔ afa wɔn nnommum no, nnipa no bɛyɛ aduasa mmiɛnsa deɛ wɔse wɔgyae wɔn nyinaa de wɔn ma Israelfoɔ. Na ogyae wɔn a na Israelfo nso, nnafua aduanan mmienu ntam no, wɔagyae wɔn nso ayi wɔn atuo ne wɔn akodeɛ nyinaa de afiri Israel Palestiniafoɔ nsase so. Ɛno ne fa a ɛdi kan. Enti, ɛnora Israelfoɔ kyerɛ sɛ wɔn adehyeɛ a Palestiniafoɔ kuo Hamasfoɔ ate aseɛ sɛ wɔbɛgyaa wɔn mu fa a ɛdi kan, nnipa aduasa nan, aduasa mmiɛnsa no, wɔde wɔn din ato dwa yɛ a wɔkyerɛ sɛ nkɔkoraa ne mmerewa ne nkɔdaa a ɛwɔ mu no, wɔn na ɔdi kan gyaa wɔn, na mmom sɛ nnafua aduanan mmienu no kɔ awieeɛ na wɔhunu sɛ afei deɛ Israelfoɔ nso wɔate wɔn ho ase sɛ wɔbɛgyaa wɔn adehyeɛ no na wɔn nso afiri Gaza mpaperɛ soɔ deɛ a, na wɔkɔ ɛfã a ɛtɔ so mmienu. Nnipa a Hamasfoɔ fa wɔn dommum firi Israel man mu no yɛ ahanu aduonu-nnan, 254, nanso sɛ merekasa yi, wɔn a wɔte aseɛ pa ara no Israelfoɔ nim. Wobisa Hamasfoɔ nso a, wɔn nso so wɔn nnim nnipa no dodoɔ a ɛte aseɛ. Na wonim nnipa dodoɔ a ɛte aseɛ a, woyɛ dɛn na woahu wɔn agyaa wɔn? Hamasfoɔ no kyerɛ sɛ, ɛberɛ a wɔn bɛwura Israel man mu no, obiara kyere Israel man no adehyeɛ no bi a, na wɔde wɔn akɔ akɔsie baabi. Ɛno nti, wɔka sɛ wɔbɛhunu nnipa dodoɔ no pɔtee. Yɛ ɛda so ara wɔ Hamasfoɔ nsam seesei a, na wɔboa. Nnipa no bi wɔ hɔ nso a, wɔawu, ɛfiri sɛ baabi a wɔkyerɛ sɛ wɔn ne Israel adehyeɛ wɔ no, Saa beaɛ no ara na Israelfoɔ bɛto atuo ne atopaeɛ gu wɔn soɔ, ɛno nti wɔn to tuo ne topaeɛ no ba a, ɛnyɛ wɔn Hamasfoɔ nko ara na ɛkum wɔn, ɛkum Israel aman no adehyeɛ no bi nso ka ho, nti nnipa dodoɔ a ɛte aseɛ seesei pa ara no, wɔntumi mfa wɔn din nto dwa, anaasɛ wɔntumi nhunu wɔn dodoɔ na wɔaka akyerɛ Israelfoɔ no, mmom wɔn a wɔwɔ mu a wɔayi wɔn de aba no Deɛ aka akyire no, wɔn bɛgba. Israel man sɔfopɛ no bɛnye Netanyahu nnora. Sɛ wokɔ Israel man mu a, ne manfoɔ ayɛ no so yɛkyerɛ. Wɔn asɛm a wɔreka kyerɛ no ne sɛ, ntɔkwa no a wɔreko no, asɛ Palestiniafoɔ a wɔkɔ mu no hia kyɛn ɔman no adehyeɛ a wɔde wɔn bɛba fie. Nanso ɔno nso kyerɛ sɛ, afei na ɔde soro gya ɛreba abegu Hamasfoɔ no so paa, ɛfiri sɛ Hamasfoɔ ntumi mma no nhunu nnipa dodoɔ a ɛwɔ wɔn nsam deɛ a, ɛbɛyɛ dɛn na wɔatumi ahunu sɛ nnipa sei na ɛwɔ wɔn nsam a ɛbɛtwitwa agye wɔn? Ɛno nti, abɔsobaa bɛma egya apae, wɔbɛtoa so ara adane atuo ne atopaeɛ agu wɔn so kɔpem sɛ Hamasfoɔ no nsa bɛgyene. Wei ne ɛgyina soɔ. Yɛde anɔpa yi no nsia kaseɛbɔ yi nso si wɔ Kesben television so. Wosan te nka wɔ Kesben 93.3 FM Kumase na afei Kesben 92.9 ɛwɔ Nkran. Yɛde de kaseɛ brɛ wo anɔpa yi ɛyɛ me Kofi Apea mene. Ɔhene Nana Kwakye Adeɛfɛ. Yɛda mo nyinaa ase yɛama mo mu no tie a adehyeɛ sɔre so yi March dwumadie na ɛtoa soɔ Kwame Apea Kube Mister Speaker. Wɔbɛtena dwam wɔ Nkran, Kesben ninety two point nine na afei Kesben Television so. Woba Kumasi a, Kesben ninety three point three. KOD bɛtena dwam na yɛabɔ ne kyinom na yɛaso mo, yɛakra mo.